and a woman, when they get married, they become what? One flesh. jalo ya ka mo go ntseng jalo re bona gore monna le mosadi ya ba kopana ba nyalana ba nna seo se le sengwe hela So even us, we are supposed to be one with Christ. hela ya ka mo go ntseng jalo re tshwanetse le rona re nne bangwe hela le keresete So let us see how we become one in marriage. jaanong a re- a re boneng ka mo re re nnang bangwe hela mo lenyalong

Re ratana ka bakaulengwe. Be tenderhearted, be courteous. Le gore re nne le- le boitsholo jo bo siameng. So, in a marriage setup or in a uh, Christian home, Jaanong mo legaeng la, la, la, la, la Sekeresete, the mindset has to be one. The mindset has to be one. Mogopolo o tshwanetse gore o nne mongwe hela. Goals has to be one. Di tse re batlang go di dira le tsone hela re tshwanetse gore nne dilo tse di tshwanang. The vision has to be one. Le yone ponelopele e tshwanetse gore nne nngwe hela. So that is why Christ is forbidding us to, uh, to have uh, marriage relations outside the body of faith. mme ke sone se ka moo keresete a se itsang gore re se ka ra nna le le le ditomagana tsa manyalo ka kwa ntle ga tumelo because it will now destroy the object lesson which Christ paints. jaanong e tabe ba e- gongwe e tla go thakathakanya se thuto ya ga keresete e leng sone So, as we continue talking about this, jaaka tao re tswelela ntse re bua ka selo se uh, uh, verse 1 of the chapter that you are reading verse one yone ya re wives likewise be submissive to your own husbands. ya re basa- ba- bomme kana basadi ba tshwanetse gore ba inneele mo banneng- mo- mo banneng ba bone That even some do not obey the word.

But when the wife conduct herself in a manner which, God, which Christ wants, mme mosadi ena a itsaya ka- a itsaya ka maitsholo a e leng gore a ratiwa ke morena then the husband, there's a, there's a, a possibility of him turning back to the ways of God. jaana mme go ka mo go ntseng jalo gongwe monna o go na le kgonagalo ya gore o ka tsamaya le ena a tloga a tsama- a tsamaya mo tseleng ya modimo So now, what uh, remember, Christ was submissive to the Father. Gakologelwa Keresete o ineetse mo go Rara. A re uh,
the son cannot do anything on his own A re mo- morwa ga a ke ke a dira sepe a le esi. unless what he sees the father does. Ga e se hela a bona se Rara a se dirang. So even in, in the in this uh, Christian home or in marriage, Kana- Hela jalo le mo lenyalong la Sekeresete. no one is an individual entity.

for the church and for the marriage and the Christian home. jaana se ke sone se keresete ke one molao o keresete a lekang go go- But if go you re do- bontsha but if mo you don't kerekeng follow le mo these lenyalong principles, jaana ga le sa tsamaya le melao e We are going to have the problems that you are having today. ra go nna le mathata a re nang nao gompieno Uh, they are going to continue to escalate. di ya gona di tswelela di golela pele to the, up until we learn to be obedient to the principle which, which God has painted. go ithelela re n- re ithuta go itse go obamela se keresete a kileng a se re ba gapele Then lastly,
we, we read verse 3 of 1 Peter 3. re ta tsana ko first peter verse 3 ya bogelo It says, Do not let your adornment be merely outward, Ga te o seka ite- o seka letelela gore go go kgaba gago e beele hela ga ka konte. Arranging the hair, wearing gold or putting O on baakanya formal apparel. o baakanya moriri o bo o tsenya le diaparo o apara le diaparo tse dinte. Rather, let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit. Jaanong ya go nne mo teng ga pelo e e siameng le mowa o o siameng. Which is very precious in the sight of God. Tseo ke tsone tse e leng gore tseo ke tsone tse di tse Modimo wa di tsayang thata le tsa botlhokwa. For in this manner in former times the holy women who trusted in God. Ka re mo go ntseng jalo ka mosadi o ne a ikanya mo Modimong. Also adorned themselves.
Ne ba ikgabisa.
Be submissive to their own. Ne ba ineela mo banneng ba bone. It says, as Sarah obeyed Abraham, Hela ka Sara na obamela Abraham, who uh, calling him Lord, a mmitsa rara. whose daughters you are, if you do good, are not afraid with any terror. Uh, it says, um, whose daughters you are, Yo e leng gore bana ba gagwe- le bana ba gagwe if you do good, ga le dira se se siameng. and are not afraid with any terror. Lo le sa tseno ke letshogo lepe. So
this is uh, the picture which God paints to us as, as a church and as individuals in relation to the Christian home, Se ke sone se Modimo a se bayang ga pele ga rona in relation to the Christian home and marriage. mo mo manyalong a sekeresete le legae la sekeresete. He's saying the things that uh, a, a, a woman does on her body, A re dilo tse mosadi a di dirang mo mmeleng wa gagwe kana ka mmele wa gagwe, decorating herself and, and, and, and, and, and the like, a ikgabisa jalo jalo, should be seen in character. se tshwanetse gore se bone ka motho a itsholang ka teng, A gentle and quiet spirit. e le motho yo e leng gore o mo o iketileng, And uh, quiet spirited. quite spirited.
Yeah. So basically, because of time, we'll have time, we'll, we'll be having time to expand on this, but because of time, we can't go any further. jaanong ka re ga re na nako ga re ke ra tswelela thata ka kgang e Uh, but the, the last verse I'd like to touch on is verse 7. jaanong me verse ya- verse e ke batlang go e- go- go- go s- go le tlogela ka yone ke yone verse seven It says, Husband likewise dwell with them with understanding, Husband, likewise, dwell with them, which means the woman. Hmm? Dwell with them. Husband, likewise, dwell with them. mme ka mo go ntseng jalo banna a ba tshele le bone with understanding ka go itse giving honor to the wife ba ka go tota mosadi as to the weaker vessel jaaka motho yo e leng gore ke yo mothogo and as being as together of grace of, of life hmm? As been as together eh jaaka batho ba e leng gore e tlabe le ba ja boswa bothe of the grace of life, ba ba ba ba botshelo that your, your, your prayers may not be hindered. gore dithapelo tsa lona di seka tsa tsa tsa kgoreletsega So, what is it simply saying is se se buang fela se se ka mo- ka ka bo- ka bokhutshwane ke gore Christ treat us as um,

Hela ka ya le go ntsela mo lenyalong la Sekeresete. The husband should treat the wife in the same manner as Christ is treating the church. Monna o tshwanetse re a tshegetse mosadi wa gagwe hela jalo jaaka Keresete a tshegeditse kereke ya gagwe.
So may God bless us. A modimo re segogatse. As you contemplate uh, these things. Ha ka ntse re akanya ka dilo tse di ntseng jaana. And to abide by the principle which God has Ro re tshela ka mo melaong e Modimo a e re beileng ha pele. Amen.
Amen.
Good morning again this morning, church.

as we do the process. Ke lekanya ke re ga se ko godimo thata so se. Ee, ke mokhutswane thata no. Dumelang phuthego.
Good morning, church. E dumelang ga phuthego. Amen. Amen. Eh, ke a leboga mogolwane go nkamogela ka kwano. Amen.
Eh, ke,
ke rumilwe, I have been sent. ke rumilwe ke taka thomo e khutshwa khutshwa khutshwa khutshwanyane tota. Uh, the message that I have for you is very, very short. e mokhutshwane ke ipe- a- a- ke re tabo re heditse mo nakwanyaneng e seng ya sepe We will have finished in no time. ntho o mo amikile This is uh, the message I have for you. mme pele ga ke tsena ko thumong ya me ta ke le reye yana ke re Before I get to uh, what I'm sent here to do, let me say this to you now. le tla gakologelwa gore ne le ntse le na le moruti o o kametseng phuthego yone ya lona a bidiwa go twe moruti ke moabi You can you remember that you had a, a pastor before uh, the pastor that we introduced by the name of Brian Kemoabe? E rile hela uh, January a wela ka ponyo ya leitho a bo go setse go tlo ga rena moruti ka kwana. And immediately by the end of January, we are told that uh, we no longer have a pastor this side. Eh, o neetswe thomo e nngwe e sele. She has been given a new assignment. Ke tsaya gore eo le ka tswa le itse ka yone eo. That one I believe that you all know about. Yang le ntse kgwedi e le sena moruti. For the month of February, we've not been having a pastor. Mme eh eh, eh phuthego ga ya le e ne e sa le lebala. Uh, Ke the batla gore con- the- constituency Eh, it was that the church had not forgotten about you. ke gone mo e rileng ka di 20 tsa ga February. That is why on the 20th of February, E, a bo ba ba re gogang mo dingwageng tse tharo tse ba re nnyaa mme a re gakologelwe mmotswedi Uh, those who are currently leading us in this uh, three-year period remembered Mutswedi. mme kana moruti yo nnang tse le wa lona ga a yo gone ga gompieko tsatsi leno Uh, uh, Pastor Kimoabi is not here today. ne re eleditse gore a ba a le teng yaka re rola thomo e ke e neetsweng It was uh, what we wanted that you could have been here as we were delivering this message. mme ka ditiro tsa phuthego di le dintsi la itse o ra kere o thomo ya gagwe e mo isa kwa le kwa ga a yo ha o ko maps o ko o o ba ba ba dira dithuthuntshoi tsa basha As you know, the new assignment that is being given uh, in the youth ministry today is the youth leadership training. mme re batla gore re mo leboge ka bosiong ja gagwe We want to thank him in his absence ka gore o na ntse a tlhokometse phuthego yone because he was the one who has been leading this church. re mo leboga go menagane le ba lelapa la gagwe We just want to thank him and his family Mme re bo re le leboga le lona le phuthego. And we also want to thank the Church of Motswedi Gore ne le ntse le bereka le ene. for you were working well with him. Re tshwere rothe mo tirong e re e neetsweng. Wo- Both of you, y- him and you, you were, you were working together in harmony. Fa ke tsene ko thumong e ke re- e ke e Let me romileng. now get into the message that I have for you. Go tlile ke le leretse moruti yo mosha yo o tabong a le eteletse pele. I have been sent to introduce the new pastor who will be leading you. la re mphuthega go ka so seo Amen.
amen eh moruti o mosha yo o nna tse a re ramonelwa ka di 20 tsa ga february o bidiwa go twe moruti seboka Amen.
Uh, uh, Pastor Subuka will be the new pastor for Muzwidi Church. What does the church say?
amen moruti ke kopa gore um ga a nosi He is ke not alone. eh, ke moruti seboka o ka tsam- le ka tsamaela ka kwano moruti wa me moruti seboka o na le mma moruti Uh, Pastor Siboka is with uh, uh, the wife this Ehe, morning. ladies first
o na le mmamoruti ga ba ga ba nosi They are not alone also. ba na le makgarejwana gone ga ba tile ka a le mabedi They have two girls who are with them this morning. yo mongwe ga a yo gone ga The other one is not here. Tota ke itse ba le babedi ke bona ba na le yo mongwe go raya gore ke mmataga wa bone. Ke itse ba le babedi eh,
mme botlhe eh, yo mongwe ga a yo ha yo motona o ko sekweleng ko kgakala ko Francistown. Okay, the other one is schooling in Francistown currently. Le ene ke kgare jaana e goletse ha godimo yana. Eh, and she's also uh, quite uh, uh, an, uh, a grown up a bit. Ee, nte ke ne ele moruti sebaka gore a dumedise phuthego a ya ya tabong a e eteletse I'll pele. give this time to the pastor to greet the church that he'll be leading. Moruti.
Amen.

And uh, thank you so much, uh, dear Motswedi Church, for welcoming us uh, into your church. re batla go leboga phuthego ya motswedi gore e be re amogetse mo phuthegong ya yone It is an honor for my wife and I to come and serve in Motswedi Church. ee tota re mototo gore e be e le gore nna le mohumagadi wa me gore be re ta go direla mo phuthegong ya motswedi We are looking forward to come and serve you here. Re lebeletse pele go tla go direla mo phuthegong ye. And also, let me hasten to mention that uh, we want to appreciate the work that has been done by Pastor Brian Kimoabe in this church and this, in this community. Eh, Ke ba ke rialo ke re ke batla go lemoga tiro e nte e leng gore e dirilwe ke moruti Brian Kimoabe mo phuthegong ya motswedi. You know, as a pastor, I cannot uh, speak and don't give you a Bible reference. A ke le moruti tota ga nka ke ka ba ka le tlogela ke sa ke sa le tlogele ka lehoko. First Thessalonians chapter 2 verse 19 and 20. Eh tso- yone eh, kgaolo ya batho selenika wa ntlha oh, s- ah, okay First Thessalonians chapter 2 verse 19 and Ehe, 20. batodisika wa ntlha kgaolo wa bobedi temana a lesome le borobongwe le masome a mabedi These two verses are the ones that motivate us as pastors to go anywhere we are sent. ke ditemana tse di re rotloetsang re le baruti gore re ye gongwe le gongwe ko e leng gore re rumiwa teng He says, For what is our hope, e be e bua gore tota tshologelo ya rona ke eng? or joy, or crown of rejoicing? kana boitumelo kana se re itumelang mo go sone Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at his coming?

moeteledipele kana morongwa mo kerekeng ya Because Sabata. after serving you here in this world and then we see you in heaven, ka gore ga re sena na re le direla mo mo mo lehatsheng le be re le bona ko legodimong that is the greatest joy that any human being can ever have. ke boitumela jo e leng gore bo molemo jo e leng gore ga gona po o ka nnang le jone Amen. amen amen
Ra leboga moruti, re lebogela go amogela thumo eo. We thank you, Pastor, for accepting the call. O buile sentle o re ke bodiredi, service. Yes. He uh, said it well to say it is a service. re go leboga thata re dumela gore o go ta re tla nna le maungo mo dingwageng tse tse o tla bong o tlhokometse phuthego We e ka kwano thank you and we believe that there will be fruits of your labor that you will see in the years to come. moruti ke yo mogolo a nne re kopa gore le mo re amogelele eh le re mo re amogelele Amen.
Um, Let me take this time, uh, uh, Pastor, to welcome you on behalf of Mozwedi Church. ta ke tseye nako e go go amogela moruti mo boemong ja phuthego ya motswedi As uh, the elder had been saying, we have been looking. In fact, when he phoned me during the week, I was saying to him, uh, we have been waiting. ee tota re ntse re letile e rile ela mogolwana a mfounela a gare ga beke a sa ise a bue sepe

Re a and uh, leboga. supporting you as you lead us. Re a leboga Um, yaka o setse o begile o le moruti wa rena yo mosha. Re lebeletse ko pele gore re tlo bereka le wena re go etletsa. Amen.
May the Lord, our Lord and Savior Jesus Christ, lead us together as as you, you, you, you lead us in this ministry. a morena wa rena yo o re bolokileng a re etelele pele yaka o re eteletse pele mo bodireding And I believe that I speak on behalf of the church when I say that we will not wa- make the work of the pastor difficult. ke dumela gore ke bua mo boemong ja phuthego ga kere ga re ka ke ra dira tiro ya moruti gore e nne bokete And we will do everything possible to cooperate so that the work may be smooth. Tota re tla dira sengwe le sengwe se re ka se kgonang gore re dirisane gore tiro e teng e, e nne rele hela, e relele. May, those are the only words that I want to speak. May the Lord lead us. in this way. Ke one mahoko a re neng re batla go a bua a- a- a a ntseng jalo, a Modimo a re segwatse. Amen.
Mme mo nakong ya gompieko re tla bo re tsena mo thapelong ya ke e bua ke reng dedication ke eng ka Setswana. tshwaelo thank you ya tshwaelo ya tshwaelo mogolwane
eh thapelo ya tshwaelo eh ke ka neela mogolwane gore a a re etelele pele mo go yone
Ehe. Um, a re obeng dithogo jaaka re rapela rara wa rona wa godimo re bitsa leina la go mo nakong ya gompieno kgosi ya dikgosi wena morata re tshela yo molemo re lebogela nako e molemo o re e neetseng e morena Go bo re neetse mothanka wa gago, Morena, yo mo thophileng gore e nne ene yo o tla etelang pele phuthego e kgosi ya dikgosi. Ke re, Morena, re mo neela mo lebogong la gago mo nako ya gompieno gore, Morena, o mo tshelele mo boitshepho yo ena a tla mo kaelang gore a bone a o mo he bothale ja go itse gore morena o ka etela phuthego e ka tsela e ntseng jang morena ra re ra etse mo thotheletse bothale jo e leng gore le rona re le ba phuthegi re kgone gore re nne bonolo gore re etelele pele ke ene kgosi ya dikgosi Re a go leboga Morena wa barena. Re a itse gore Morena o sala o re arabile pele ga re rapela kgosi ya dikgosi. Ke tumelo ya rona gore Morena go tswa gane go a pele Morena tiro ya go e tla nna bonolo le rona re tla tswela re ntse re itetelela go etelwa pele ke ene. Tse tsotlhe kgosi ya dikgosi re di rapela ka leina le le maatla la kgosi Jesu Moloko wa rona. Amen. Amen.
Eh ne ke lebetse sengwe se se botlhokwa phuthego ke kopa maitshwarelo. Moruti wa rona ga se moruti wa motswedi a le nosi. Uh, I wanted to just uh, correct something. Our pastor is not just a pastor for Motswedi Church. Ke moruti wa motswedi, broadhurst le uh, Gaborone West. He is the pastor for Motswedi Church, Broadhurst Church, as well as uh, G West Church le bana ba tsone.
and their companies. E tota ke moruti wa phuthego yotlhe ya sabata mme tota responsibility ya go ke mo go tse tharo tse tota tota. He is the pastor for the Seventh day Adventist Church in Botswana, but specifically overseeing those three churches that we just mentioned. Ra leboga.
Amen.
Amen. Ra leboga mogolwane Magapa. Jaaka re tla bo re ya ditlelaseng, ke tla kopa Elder Tafa gore a re rapelele jaaka re tla bo re re phatala ra ya ditlelaseng.